Jurgen Klopp Liwerpul klubyna baş tälimçi bolanda, köp adamlar onuň işi ugruna bolmaz diýip pikir edýärdiler. Tälimçä ýokary oýunçylary kluba getirmek kyn düşdi. Sebäbi klubyň onça bir ýagdaýy ýokdy. Liwerpulyň şol wagtdaky düzümi bilen bir utuk hem utar diýip, klubuň iň sadyk muşdaklary hem ynanmaýardylar. Birinji transfer hiç hili peýda getirmejek ýalydy. Angliýada köp oýun geçirmedik Muhammet Sallah Southamptonda ortaja Mane we Hall Sitide Robertson, Ýöne, hemmäni haýran galdyran germaniýaly tälimçi Borussia Dortmundda tälimçi wagty Bundesligada eden işini gaýtalady. Angliýada Premýer-ligada edip bolmajak işi etdi. Ýurgen Klopp özüniň ortaja oýunçylaryny ýokary oýunçylara aýlandyrdy. Bu günki wideomyz Ýurgen Kloppyň täsirinde Ýokary futbolçyra aýlanan futbolçylar barada aýdarys. Essalamu aleýkum gadyrly TM futbol kanalynyň muşdaklary! Sizi kanalymyzda göremizden örän şat! Eger şular ýaly wideolary görmek isleseňiz, kanalymyza goşulmagyňyzy we jaňjagazy basmagyňyzy soraýarys! Hem-de şul wideo göwnüňizden ýaran bolsa, laýk bilen sylap bilersiňiz! Bul wideomyzda birinji ýeri Nuri Şahin we Sinjan Kakawa orun eýeledi. Türkiýeli ýarym goragçy Borussiýa klubunyň agzasy bolýar. Ýöne Klopp gelýänçä zamendaky oýunçy bolýar. Hatda iki müň ýedi-iki müň sekizinji ýylyň möwsüminde Peýnir klubuna wagtlaýyn berilýär hem Ýurgen Şahiniň ukybyny dogry ýollandyryp başlaýar. Şondan soň diňe ýarym goragda däl-de, hüjümde-de gowy oýun görkezip başlaýar. Öz formasy ýokary wagty öz klubunyň ýetekçisi hem bolýar we Borussiýa Dortmundda Bundesliganyň ýeňijisi hem bolýar. Şondan soň Madridiň Real klubuna geçýär hem-de La Liganyň ýeňijisi bolýar. Ýöne klubda ýerleşip galyp bilmedi. Şondan soň Liwerpula wagtlaýyn berilýär. Soň ýene Dortmunda gelýär. Onuň oýny şonuň bilen peselýär. Şinji Kakaň durmuşy hem şular ýaly geçdi. Iki müň onunjy ýyl Borussiýa Dortmund ýaponiýaly oýunçyny Srez Ozokazo klubundan üç ýüz müň ýewroa satyn alýar. Ol Kloppyň klubunda iki möwsüm gowy geçirdi. Soň on alty million ýewro Mançester Ýunaýted klubuna satyldy. Şinji Angliýa Premýer Ligada ýeňiji bolýar. Şonda-da klubda öz ornuny tapmady. Aradan iki ýyl geçip, ýene ýarym baha Borussiýa Dortmunda geçýär we ýene gowy oýunlar görkezmäni dowam edýär. Ýurgen Klopp Liwerpulda-da super ýyldyzlary çykarmagy dowam edýär. Ýaş oýunçylary meýdança düşürip, özüni görkezmäne mümkinçilik berýär. Gyzyllaryň terbiýelençisi bolan Trent Aleksandr-Arnoldy iki müň on alty, iki müň on ýedinji ýyl möwsüminde asly boşluk bilen esasy düzümde oýnadyp başlaýar. Ýakynda Angliýanyň ýigrimi bir ýaşly futbolçysy Çempionlar ligada, Iki sapar finalda oýnan iň ýaş futbolça aýlandy. Mundan başga-da, bir möwsümde goraçy on iki sany golly pasy bermegi başaryp, APL-de rekord goýdy. Häzirki wagtda dünýäniň iň güýçli sag ganat goraçy hasaplanýar we onuň bahasy segsen million ýewro hasaplanýar. Iki ýyl bundan öň bolsa bäş milliona bahalanýardy. Elbetde bul wideomyzyň sanawyndan gyzyllaryň ýene bir futbolçysy ýer aldy. Häzirki wagtda öz işini Aleksandr Arnolddan galyşmadyk ýagdaýda edip gelýäran şotlandiýaly futbolçy Endrýu Robertson futboly öz ýurdunda başlady. Iki müň on dördünji ýyl bolsa Hall Sita geçýär. Ol ýolbarslar bilen üç ýylyň içinde iki sapar Angliýa Premýer-ligasyndan çykyp gidýär. Ýöne Ýurgen Klopp hemmäni haýran galdyryp, ikinji sapar çykyp gidende goragçyny dokuz million ýewro satyn alýar. Başda esasy düzümden ýer alyp bilmedi, ýöne iki müň on sekiz, iki müň on dokuzynjy ýyllar bolsa ýokary oýun görkezdi. Öz işini artykmajy bilen ýerine ýetiren futbolçy APL-de on bir sany golly pasy bermegi başardy. Häzirden onuň bahasy altmyş million ýewro galdy. Iki müň on dördünji ýyl Muhammet Sallah Baziýadan Çelsa ötdi, ýöne Angliýa Premýer Ligada oýnap gidip bilmedi. Şondan soň onuň oýny Italiýada, anygy Romada oýna gowulanyp başlady. Soň iki müň on ýedinji ýylyň ýazynda Ýurgen Klopp müsürli futbolçy üçin kyrk iki milliony sarp edende, köp muşdaklar haýran galdy. Sallah APL-de ikinji sapar gowy oýnap gitjegine Az adamlar ynanýardylar. Ýöne iki müň on ýedi, iki müň on sekizinji ýyl möwsümde Sallah nämeler edip biljegini görkezdi. Çalasyn Sallah hemme oýunda kyrk dört gol urup, on alty sany golly pasy bermäni başardy. Ondan başga-da Angliýa Premýer Liganyň Altyn butsasyny aldy we otuz iki gol urup, APL-iň rekordyny täzeledi. Görüp durşuňyz ýaly, Ýurgen Klopp nyşany dogry aldy. Iki müň on ýedi-iki müň on sekizinji ýyllar hatda Angliýanyň ýyl oýunçysy hem boldy. Soňky ýyl bolsa ýene Angliýanyň Altyn butsasyny hem-de Çempionlar ligada kluby bilen ýeňiji boldy. Häzirki wagtda bolsa ýüz elli million ýewro diýlip durşy hem ýöne ýere däl. Borussiýanyň baş tälimçisi wagty Ýurgen Klopp şol wagt hem Zalsburgda oýnap ýören Maneni klubuna alyp getirmekçi bolýar. Ýöne ol garaşyp ýören transferi Liwerpulda işläp ýören wagty amala aşdy. Iki müň on altynjy ýylyň ýazynda Southamptondan kyrk bir million ýewro alýarlar. Ýöne käbir adamlar pes klubda oýnap ýören Maneni top klubda oýnap gitjegine ynanmaýardylar. Ýöne Mane öz söýgüli tälimçisiniň ynamyny ödedi. Özüniň ýokary oýnuny Mania üç möwsümde görkezdi. Häli hem gowy oýnuny görkezip gelýär. Iki müň on sekiz, iki müň on dokuzynjy ýylyň möwsüminde Salah ýaly ýigrimi iki gol urup, hatda APL-iň Altyn butsasyny hem aldy. Onuň bahasy häzirden ýüz ýigrimi million ýewro çykdy. Munuň bolsa haýran galar ýaly ýeri ýok. Ol gyzyllaryň klubunda ýyldan-ýyla ösüp barýar. Kim bilýä, bul möwsüm bundan hem haýran galdyrar. Şul wideony Liwerpulyň üçünji esasy hüjümçisini hem ýatlaýas. Roberto Firminio gyzyllaryn düzüminde Ýurgen Kloppdan öň hem barty. Ýöne Klopp Borussiýada wagty güýçli hüjümçi bar diýip aýdýar. Kloppyň gepini nädogry diýip hasaplap, Firminionyň transferine sarplanan pullary peýdasyz diýip aýdýardylar. Ýöne Ýurgen Klopp Braziliýaly oýunçyny hüjümde peýdaly oýunça aýlandyrýar. Roberto hüjümde gowy pressing döredýär, gapdaldaky oýunçylary gowy düşünýär hem-de gollar urýar. Gyzyllaryň düzüminde Ýewro kubogy gazanýar hem-de APL-da elli gol uran birinji braziliýaly bolýar. Ol Liwerpulyň oýunçysy bolany üçin Braziliýanyň esasy düzüminde oýnap başlady. We Braziliýanyň düzümi bilen Amerika Kubogyny hem utdy. Ýurgen Klopp bilen tanşanyndan soň germaniýaly hüjümçi Matis Hummelis ýene ýokary basgyja çykdy. Klopp Borussiýada baş tälimçi wagty Bawariýaň terbiýelençisi Arllaryň düzümine wagtlaýyn oýnaýardy. Ýurgen futbolçynyň gowy gelejegini gördi we hatda Bawariýadan satyn aldy. Hummelis Hakykatdanam, klubuň ynamyny gazandy we klubuň esasy merkezi goragça aýlandy. Aradan birnäçe ýyl geçenden soň, Germaniýanyň hemme esasy utuklaryny gola girizdi. Mundan başga-da, klubda görkezen gowy oýunlary bilen Germaniýanyň esasy düzümine hem çagyryldy. Hatda Dünýä kubogynam gazandylar. Iki müň on altynjy ýyl Bawariýa gaýta satyn aldy hem-de Bundesligada üç sapar ýeňiji boldy. Iki müň on dokuzynjy ýyl bolsa, ol Borussiýa gaýdyp geldi. Iki müň on birinji ýylyň ýazynda Borussiýa Dortmund, Nurberg klubundan Ilkaý Gündogany bäş million ýewro satyn alýar. Şol wagt ýigrimi ýaşly ýarym goragçy gowy oýnaýardy, ýöne güýçli kluba geçensoň, özüne bolan ynam azdy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen Ýurgen Klobbyň täsiri bilen, Diňe futbolda däl, şahsy durmuşda hem özüne bolan ynam artyp başlady. Netijede birinji möwsüm ýokary oýun görkezdi. Soňky möwsüm bolsa, toparyna Ýewro kuboklarynyň finalyna ýetip barmana kömek etdi, hatda gol hem urdy. Borussiýa Dortmundda özüni görkezensoň, Germaniýanyň esasy düzümde hem oýnap başlady. Bundan başga, Hose Gwardioladan çakylyk aldy, bul bolsa ony ýokary oýunçydygyny görkezýär. Şäherliler bilen özüniň amatly ýörişini dowam etdi we ýedi sowrun utdy. Olaryň arasynda Angliýanyň iki sany altyn medaly hem bardy. Ýurgen Klopp ýene bir Borussiýa Dortmundyň terbiýelençisi bolan Mario Giossen ýokary klas oýunça aýlandyryp bildi. Oýunçynyň sözlerine garamyzda, tälimçi, professional futbolda hemme zady öwreden. Iki müň dokuz, iki müň onunjy ýyl möwsüm ýaş oýunçyny esasy düzüme goşup başlady. Soňky möwsüm Bundesligada ýulduza aýlandy. Ol garşy hüjümde gowy özüni görkezdi. Ol alty gol urup, on bäş sany golly pasy bermegi başardy. Netijede Borussiýa Şu ýyl köp garaşylan altyn medaly utýar. Mario bolsa ýyl täzeligi diýip tapyldy we Golden Boý soruna mynasyp görülýär. Ýotsi birnäçe ýyl gowy oýnady, şondan soň ol öz işini Bawariýada dowam etdi. Soňky ýyl bolsa Ýotsi öz taryhynda iň möhüm goly urdy we Germaniýana Jahan çempionatynda ýeňiji bolmana kömek etdi. Iki müň on bäş-iki müň altynjy ýyl Oýnary peselem bolsa-da, Kloppyň iň gowy şägirtlerinden biri bolup galyberýär. Germaniýaly tälimçiniň gol astynda öz oýuny tapan iň güýçli oýunçylaryň biri bolsa Robert Lewandowski. Iki müň onunjy ýyl bolsa onda hiç kim top hüjümçini görmediler. Oňa Şahtýor, Zenit ýaly klublar gyzyklanma bildirdiler, ýöne Ýewropanyň top klublary ol tarapa gözlemedi. Birinji möwsüm, ol düzümdäki esasy orny Lukas Barrius bilen bölüşmäne dogry gelýär. Ýöne iki müň on bir, iki müň on ikinji ýyl möwsümde bolsa, Borussiýanyň esasy hüjümçisine aýlandy we hemme oýunda otuz gol urmagy başardy. Şondan soň Lewandowski futbol gigantyna aýlanyp başlady. Ýewropanyň Çempionlar ligasynda ýarym finalda Real klubuna Pokker, soňlugy bilen Wolfsburg klubuna Ajaýyp pentagrik, netijede Germaniýanyň ýedi sapar ýeňijisi, Bundesliganyň dört sapar toprary we Polşanyň toprarlar sanawynda birinji ýere göterilmegi başardy. Soňky möwsümlerde özüne has utuklary utdy, hatda Garet Mulleriň rekordyny hem täzelemegi mümkin. Dostlar, wideomyz şulardan ybarat, wideo göwnüňize ýarar diýen umytda. Eger göwnüňize ýaran bolsa, laýk bilen sylaglap bilersiňiz. Biziň basan mugut laýkaňyz bolsa, bizi ýene-de biri-birinden gyzykly wideolar çykarmamyza sebäp bolar. Wideony soňuna çenli göreňiz üçin sag boluň! Ýeneki wideoda görüşýänçäk, hoş sag boluň!